Pam ti eisiau achub Ysgol Parc? Yy achos dwi isio, dwi 'di cael y fraint o fynd yna am jyst iawn i fy yy naw, saith mlynedd a dwi isio i plant eraill gael saith mlynedd union yr un peth â fi. Dwi wedi dod yma i Tryweryn heddiw i brotestio i gadw Ysgol Parc yn agored achos mae'n ysgol y gymuned a mae'n gano yn galon y gymuned honno. Mae'n gymuned weithgar ofnadwy a mae'n ysgol yn chwarae rhan hanfodol yn hynny. Sa fi na ysgol yna, yna bydd hi'n ddiwedd ar y pentre. Felly mae rai ni weithio efo'n gilydd ac dim jyst hynny ond i gadw ysgolion cymunedau Cymru i gyd yn agored dwi'n meddwl achos mae'n hanfodol i'r gadw'r iaith a popeth. Diolch yn fawr iawn am y croeso a'r gwahoddiad i fod gyda chi fan hyn prynhawn 'ma i roi gair bach o gefnogaeth i gymuned y parc. Ac wrth gwrs, gair o anogaeth i'r cynghorwyr hynny sydd yn mynd i bleidleisio ynghylch dyfodol Ysgol y Parc wythnos nesaf, a gofyn ar i'r cynghorwyr hynny i bleidleisio o blaid gwelliant sydd wedi cael ei roi ger bron gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg. Fi'n falch o'r cyfle hyn i siarad gyda chi achos i fi'n hunan wedi bod yn ansicr o'r broses yma, o'r strategaeth yma, o'r dechrau cynta'n deg. Weithe, Fi 'di cydymdeimlo gyda achos sydd i'r cael ei roi ger bron gan Gyngor Gwynedd, ac ar adegau eraill i fi 'di bod yn llwyr yn erbyn yr hyn maen nhw'n weud. Achos mae pob egwyddor sylfaenol sydd gyda fi yn gweud y dylen ni gefnogi ysgolion gwledig yn pentrefi yn cymunedau Cymraeg ni. Ond ar y llaw arall, mae rheswm economedd yn gweud fod pethe yn anodd. ac nad yw'n bosib i ni gynnal y status quo. Ond dyna'r union bwynt. Does neb fan hyn yn gofyn am gynnal y status quo. Mae pob un yn sylweddoli ac yn derbyn yr angen fod angen ail-drefnu addysg yma yng Ngwynedd. Dyna pam fod Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn galw ar i'r gynghorwyr i bleidleisio nid yn erbyn y strategaeth ond yn hytrach i gefnogi gwelliant y Gymdeithas, un fydd yn golygu ie arbedion ariannol trwy fod pedair ysgol yn cyd-weithio gyda Ysgol y Berwyn fel ffederasiwn, ond hefyd yn golygu fod yr ysgolion cynradd yn aros yn eu cymunedau, gan roi well gwell cyfle i'r cymunedau yna barhau fel cymunedau Cymraeg hyfyw. Bach. A cyn i rwy'n ddeud mod i yn byw â'm mhen yn y cymylau, mi ydw i'n derbyn Bod rhai ardaloedd yn dymuno cael Ysgol Fro newydd. Dwi'n derbyn hefyd bod yna rai ysgolion yn cau oherwydd bod rhieni yn aml iawn yn fotio hefo'u traed. Ond pan mae yna ardaloedd sy'n dymuno cadw i hysgolion bach, yna hawl rheini ydi aros yn agored. Dyna di'n hawl ni. Dyna di'n hawl ni fel Cymru. A Cyngor Gwynedd, dim ond 59,000 o arbedion a wneir wrth gau Ysgol Parc. Dewch ymlaen, Cyngor Gwynedd. Ydych chi'n meddwl bod hyn yn mynd i arbed argyfwng ariannol presennol addysg? Tybed a ddylai'r cyngor edrych arnyn nhw'u hunain cyn dechrau meddwl am arbedion yn y sector addysg? Felly, o hyn ymlaen, rydyn ni'n mynd i fynnu ein hawl moesol o dderbyn addysg gorau i'n plant. Ac rydyn ni'n mynd i fynnu cadw ysgolion bychain fel y Parc, y Llangwm ac Ysbyty Ifanc, Ysbyty Ifan ar agor.

Maen nhw wedi bod yn arsylwi, wedi cael pwyllgorau arfarnu a phaneli arolwg a llwyth o ryw ars eraill yn ista ar eu tinau rownd ryw fwrdd pell. Ond saffach i mi ydi tostoliath dyn sy' 'di byw yn y pentra ar hyd ei oes ac yn gwybod be' ma'n 'i olygu i drio dwyn amser i gael plant at ei gilydd, ar gyfer ymarferion partïon, ar gyfer dramâu, ar gyfer pasiant a geni, Adran yr Urdd, ar gyfer mabolgampfa, y Steddfod leol a mil o ddigwyddiadau eraill. Mi fydd plant y parc yn chwalu i dri chyfeiriad i dair ysgol gynradd wahanol, meddai Dan Pugh yn ei lythyr yn y Cymro. Ac mi fydd hi'n amhosib eu tynnu nhw'n ôl. o'i gwahanol gylchoedd i greu un gymuned, un gymdeithas yn y parc eto. Cael ei boddi fu hanes cymuned Cwm Celyn, cael ei llwgu fydd hanes pentra Y Parc os caniatawn i i hyn ddigwydd, a phob un pentra arall sydd dan fygythiad, cael ei llwgu o blant. A heb gymdeithas plant, does gennoch chi ddim cymuned o oedolion. Does gennoch chi ddim calon yn y froedd. Llwgu ar y deg fydd o, medda Dan. A fydd y cynghorwyr sy'n gwneud y penderfyniad yr wsos yma, fydd rheini ddim yma fwy na Bessie Braddock i wynebu'r gwacter llonydd fyddan nhw wedi greu.